So dwi am symud wan dipyn bach at yy i ga'l glywed be' sgin Louise i ddeud achos wyt ti'n neud efo lletygarwch a ag arlwyaeth ag ati a ma' hwn eto'n sector sy 'di bod drw yy gyfnod anodd ofnadwy ar y funud so deu- deu- dipyn bach amdan y y prentisiaethe ti'n ymwneud â nhw. Haia, ia Louise ydw i, a dwi'n aseswr yn Arnwya a Lletygarwch, um, a dwi'n gweithio allan o Llangefni ac yn asesu dros Môn, Gwynedd a Conwy. Um, a da ni'n cynnig gwahanol cwrsiau yn Lletygarwch. Um, da ni'n cynnig coginio, um, da ni'n cynnig coginio yy proffesiynol a ma' hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb gweithio yn fatha fine dine restaurant a ma' gynnon ni yym cwrs arall coginio sy'n cynhyrchu a coginio a ma' hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb i weithio mewn gegin yn ysbyty ne' ysgol neu cartref, neu caffi. Um, a hefyd mae gennym ni blaen y tŷ, front of house, yn gweithio fatha waiter neu waitress. Mae gennym ni cadw tŷ, um, front office, os ydych chi'n gweithio mewn debynfan, gwesty. A mae hyn, mae'r cwrsiau'n dechrau i apprentisiad o lefel 2, a wedyn mae yna gyfle wedyn i symud i mlaen fyny i lefel 3.

Ar y ar yr meddwl cynta' 'na ch- o yn yn y cyfnod clo 'ma fel 'yn ma' bob peth 'di stopio ond dydi pethe 'im 'di stopio chwaith yn y prentisiaethe yy wt ti'n ymwneud â nhw chwaith naddo? Hmm nacdi ma' gynnon ni lot o dysgwyr sy'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd yn Ysbyty Stanley Stanley ma' gynnon ni pobol sy'n gweithio'n car- yy cartrefi gofal a ma' nhw dal i dal i chwilio am staff ar y- ar hyn o bryd, a maen nhw wedi bod yn gofyn os oes gynnon ni adnabod o'r rwy'n sy isio, sy isio gwneud prentisiaeth. Wel mae hynny'n obeithiol achos uh, eto mae, mae ma, pan mae rhywun yn, yn ymgymryd â prentisiaeth, fel o'n i'n dweud, maen nhw mewn gwaith go iawn, dydy? So mae, yeah. bob sector dyn ni'n sôn amdan yn fan hyn bore yma, maen nhw yn y sectorau ofnadwy o bwysig a fy' 'na wastad... Mae pawb eisiau bwyta does, mae pawb eisiau rhywun i gwcio bwyd iddyn nhw a a fel yn deud os... pan ddaw y cyfle cyfnod 'na pan ma' nhw'n gallu mynd allan i le bwyta i gael pryd o fwyd fe- ma' pobl wastad yn licio wneud hynny a fel yn deud ma' pobl wastad eisiau rhywun i edrych ar eu hole nhw, edrych ar ôl eu plant nhw, torri gwallt nhw a hyn i gyd so mae mae 'na mae 'na lot o o o bethe positif iawn yn y yn y prentisiaethau 'dyn ni'n sôn amdan yn fan hyn yn does bore 'ma. A mae pobl yn gallu cychwyn efo prentisiaeth yn, yn y maes o ti'n ymwneud efo, yn, yn, eto yn syth bein o'r ysgol yn dyn? Syth bein o'r ysgol. Um, mae rei um, llefydd, dwi'n meddwl bod ysbyty Gwynedd, da chi'n gorfod bod yn 18 i weithio yn y gegin. um, trwy beth sy'n cydwelu dy i gyd, um, ond mae lot o llefydd yn cymryd o 16. Ie, yeah.
so mae, mae o'n, a swn i'n awgrymu rili really, i unrhyw berson ifanc sydd yn ystyried prentisiaeth, os ydyn nhw'n gweithio hefo cyflogwr yn barod, wrach mewn job disadwn neu be mae'n rhaid, neu maen nhw wedi bod a maen nhw wedi ddordeb, mae'n ma werth iddyn nhw ddechrau meddwl a trafod hynna. Unwaith mae rhywun yn gwybod be di prentisiaeth, mae'n haws cael iddyn nhw gael y sgwrs yna hefo'u cyflogwr hefyd yn dydy, neu mynd i ofyn, gynnau ffansi bod yn brentis, sa chi'n licio cymryd fi mlaen fel brentis a hyn i gyd, so mae, mae, mae, mae gwybodaeth yna yn, yn help dydy, rili. Really. A dyn, da ni'n sôn amdan technoleg a um, defnyddio cyfryngau gwahanol a felly